Türkmenistanyň häkimiýetleri Milli howpsuzlyk ministrliginiň MNS we Migrasiýa gullugynyň ýurtdan hemişelik gitmek isleýänleriň sanynyň artýandygyny türkmen migrantlaryň we daşary ýurt uniwersitetleriň talyplarynyň barha artýan aktiwligini şeýle hem olaryň hökümete negatiw garaýyşlaryny aç-açan beýan edip dürli oppozisiýa hereketlerine goşulyp başlandyklaryny görkezýän analitiki hasabyndaky maglumatlar alada goýdy. Bu barada Türkmenistanyň Hronikasy guramasynyň çeşmesi habar berdi. MHM we ýurduň içindäki polisiýa tarapyndan geçirilen repressiýalar, şeýle hem daşary ýurtdaky konsullyk we ýörite hyzmatlar arkaly türkmenistanlylara edilýän basyşlar häkimiýetleriň garaşýan netijelerine getirmeýär. Milli howpsuzlyk ministrligi we migrasiýa gullugy türkmen raýatlarynyň daşary ýurda gitmegini azaltmak we migrantlary watanyna gaýtarmak boýunça birnäçe teklip hödürlediler. Mysal üçin, migrasiýa gullugynyň işgärleri daşary ýurda gitmek üçin pasport bermegiň düzgünlerini hasam hem berkitmegi teklip edýärler. Olaryň teklibine görä, pasportlar raýatlaryň şulardan ybarat belli bir kategoriýasyna berilmelidir. Bir, Bilim ministrligi tarabyndan tassyklanan daşary ýurt uniwersitetleriniň talyplaryna, iki, salgyt gullugyndan we TSB-den tassyklama berip biljek telekeçilere, üç, Saglygy goraýyş we lukmançylyk senagat ministrliginiň tassyklamasy bilen bejergi almaga gidýänlere, dört, çakylyk bilen garyndaşlaryna barýan şahsyýetlere. Raýatlaryň syýahat etmek hukugy wagt möhleti bilen çäklendirilip bilner. Wagtynda yzyna gaýdyp gelmedik adamlara bolsa, jerime salmak ýa-da belli bir wagtyň dowamynda ýurtdan çykmagy gadagan etmek ýaly çäreler hem teklip edilýär. Olar Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň döwründäki bolan çykyş wizasyny hem ýada salýar. Beýleki teklipler bolsa, Daşary ýurt uniwersitetleriň ýokary kurslaryny okaýan talyplary has hem berk yzarlamagy öz içine alýar. Ýörite gulluklaryň wekilleriniň talyplaryň ene-atalaryna çagalarynyň haçan gaýdyp geljekdigini habar bermeklerini talap edip ýüz tutýandyklary bilen bagly ýagdaýlaryň bolandygyny aýdýar. Şeýle hem çagalary daşary ýurtlarda iş gözlemesin diýip ene-atalaryna duýduryş berlipdir. Çagalaryny garyndaşlarynyň garamagyna goýup gidýän migrantlara şol garyndaşlaryna çagalara hossarlygyny resmileşdirmegi teklip ediler. Şeýle edilmedik ýagdaýda bolsa, çagalar öýsüz hasap ediler we internatlara tabşyrylar. Entek bu çäklendirmeler girizilmedi. Olaryň käbiriniň awgust aýynda girizilmegi mümkin. Emma näme-de bolsa teklip edilen çäklendirmeleriň hemmesiniň ýa-da käbirleriniň girizilmegi karar edilse-de, bu çäreler serhetleriň açylmagyndan we daşary ýurtlar bilen howa gatnawynyň gaýtadan dikeldilmeginden öň amala aşyrylar diýip, Hronika Türkmenistana guramasynyň maglumatyndan aýdylýar.